السلام علیکم دوستو کیا حال حوال ہے ٹھیک ہو خوش ہو خورم ہو امید کرنا ٹھیک ہو سو تے وسدے تے رسدے پہ ہو سو پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں بیسیکلی یہ پروگرام فیس بک یوٹیوب تے بیک وقت اساں ساڑھے نو بجے لائیو کرنے ہیں تاں تساں ایندے وچ ہکو کم کیتا کرو کہ جتھوں جتھوں تساں سارے پروگرام کو سنڑ دے پے ہوندے وے ساکوں اپنا ناں دے نال اپنے علاقے دا ناں وی ضرور لکھا کرو تاکہ ساکوں پتہ لگے کہ سارے چاون آلے کیڑی کیڑی جاہ توں ہن۔ پروگرام بنڑدا بیٹھا ہی میں اس طرح دی کوئی پلاننگ نوی کر سکیا ہورین طیب بیٹا تساں پروگرام وچ لنگے وے ساڈا مان ودھیندے وے ساڈی حوصلہ افزائی کریندے وے۔ جتنے وی سارے دوست ہن احباب ہن جیڑے کہ سارے ریگولر فالوور ہن تاں تساں تہاڈی مہربانی ہے کہ تساں سارے پروگرام کو ڈیدھے وے سارے نال گال مہاڑ کریندے وے شغل چپاٹا لیندے وے سوال و جواب کریندے وے تاں اساں دلوں بجانو تہاڈے ممنون و مشکور ہیں کریندے ہیں پروگرام دا باقاعدہ طور تے آغاز

مشکور ہیں محمد نواز صاحب وعلیکم السلام سائیں وسدے رسدے رہو جیوو پے شالا شالا تتی واہ نہ لگے تاں اپنے جھا دا ناں لازمی لکھا کرو تاکہ سکو پتہ لگے ملک اقبال چینا آدھا پے جیو تساں جیوو بوہڑ جیڑے تھیوو سبحان سبزوئی صاحب پروگرام وچ لنگ ہے اون وی ساڈا مان ودھائے تھوڑی بہمی اربانی ہے سائیں چوہدار میݙے ظلم دی بھا ہے ٻیا کیا ہے چوہدار میݙے ظلم دی بھا ہے ٻیا کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے ٻیا کیا ہے شاہ زیب صدیقی صاحب ساکوں یوٹیوب دے اتوں میسج کریندے بیٹھن اساں انہاں دے دل و بجانوں ممنون و مشکور ہیں اے رتوکی دا کیا مطلب ہے سر جی اے رتوکی دا کیا مطلب ہے سائیں میں ضرور ݙسینا سائیں تاں چوہدار میڈے ظلم دی بھا ہے ٻیا کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے ٻیا کیا ہے کیا ݙیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی کیا ݙیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے رووݨ دا الا ہے ٻیا کیوں ݙر ڳئیں میݙی ہنڄ دے دٻکار کوں سݨ کے۔ کیوں ڈر گئیں میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے ساون جوہی دریا کوں وی ڈھا ہے بیا کیا ہے عبدالرؤف صاحب وعلیکم السلام تساں جیوو بوئڑ جیڈے تھیوو شالا کجھ نہ تھیوے تاں اگو استاد صاحب ہونی آدن کہ دل وہمی آئیں ویلے رات دے تیڈو کون ہے آندا دل وہمی آ ایں ویلے رات دے تیڈو کون ہے آندا۔ تیکوں وی میݙے کار کوئی فہم بلا ہے ٻیا کیا ہے تاں اڳوں آہدن سئیں کہ پیو ٻڈھڑا جوان پتریں کنیں خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے ٻیا کیا ہے تے استاد صاحب ہݨی آہدن کل رات میں عرش دے سائے تے کھڑا ہم ناشاد میکوں ماء دی دعا ہے ٻیا کیا ہے اے سوال ہے سئیں رتوکی

مطلب جیڑھی گزشتہ رات جیڑھی گزر ونجے اوکوں رتوکی آدھن۔ جیڑھا دن رات رتوکی صدمے وچ اے ایکوں ڈینہہ تے لڈی آواں ہاں گوگن اتکاݨی بلوچ اے جیکٹ آلے ہک دفعہ پڑھ چھوڑے سو سئیں اساں قہر دے پالے بھوگے ہن اساں قہر دے پالے بھوگے ہن منہ زور ہن آلے کئیں بھیجن اگے سول دے لوگ لٹیندے ہن۔ اے جیکٹاں والے کہیں بھیجن بس اس توں زیادہ معذرت خواہ ہاں منیر میاݨا رزاق صاحب سائیں کیویں حال ہے طاہر سلطان صاحب آدھے پئے تئیں سال کوں سال گزارا ہے ساݙی ہک ہک رات دی سال دی ہے ملک تنویر سیوڈا بسم اللہ تساں پروگرام میں چائے وے ساݙا مان ودھائے وے دوستو

اے نشہ ہے نا مثلا جوانی دا نشہ ہے سی اے خاص قسم دا نشہ ہے اے جوانی اے نگو سامی ہر کہیں تے آندی ہے اے کچھ ڈیہاں واسطے آندی ہے این دے وچ نہ دھوپ دا پتہ لگ دے نہ ہنالے دا نہ سیالے دا نہ کوئی بندے کو سردی لگ دیے نہ گرمی لگ دیے تے اللہ دی مخلوق تے بسم اللہ تیڈے دل دی وسدی دنیا دے ارمان نسے انسان تاں ہیں آئیں شاہا تیڈی نگری دے دربان نسے انسان تاں ہیں تاں ہیسے رول فقیر اے سچ اے پر سلطان نسے انسان تاں ہیں تیڈے شازم پیٹ پجاری ہیں تیڈی جان نسے انسان تاں ہیں تاں غلام نبی چولستان الطاف چولستان میاں محمد اسلم شیخ محمد عارف جیڑھے جیڑھے دوست چولستان دے وچوں ساڈے پروگرام دے وچ شامل تھین اساں دلوں بجانوں انہاں دے ممنون و مشکور ہیسیں انہاں سانجھ وی کیتی ہے رائے غلام نبی چولستان وسدے رسدے رہو جیوو پائے شالا شالا تہاڈا چولستان وسے شالا ساڈی روئی وسے نشے دی جیڑھی ڈوجھی خطرناک قسم ہے او ہے حسن حسن دا نشہ ایہ وی کوئی انتہائی عجیب جیہا نشہ ہے۔ ایہ وی کجھ ڈینہاں واسطے انسان تے طاری تھیندا ہے۔ ایویں مفت دی وڈائی، ایویں پھوت پھات تے حسن بیسیکلی بظاہر ڈیکھن آلے دی اکھ اچ ہوندے ہے۔ جیویں کہ ماہرین نے آکھیے تاں ڈیکھن آلے دی اکھ دے وچ حسن ہوندے ہے۔ ضمیر عباس بھیا صاحب تاں ایہ عارضی شے ہیسی ایہ حسن جوانی چار ݙیہاڑے پھر مٹی دی ڈھیری ایہ چار ݙینہاں دی ڳالھ ہے ٹوٹل تاں ایݙے ڈھلݨ تے دیر نی لڳدی تے لہٰذا ایہ نشہ وی عارضی ہے ایں نشے توں وی اجتناب کیتا ونڄے حسن ایہ عارضی چیز ہے اج ہے کل کائے نہ ہوسی، جوبن ڈھلنڑ دے اتے کوئی ڈیوہاراں نئیں لگدیاں، کوئی سال نئیں لگدے، بس ایویں ڈینہاں دی گالھ ہے سئیں، محمد حمزہ آ موسی والی پپلاں توں سئیں بھوکرام دی زینت بنڑن وسدے رہو، خضر عباس چوہدری صاحب نے اساڈے واسطے پھلاں دا گلدستہ بھیجے، اساں ممنون و مشکور ہیں۔ نشے دی تریجھی قسم جیہڑی ہے او ہے دولت۔

مفت اچ ایویں دولت مل گئی ہووے جنہاں محنت مشقت نہ کیتی ہوئی ہووے تے اللہ پاک انہاں تے کرم کر ڈیوے تے کہیں نہ کہیں پاسوں انہاں کو مڈی لبھ ونجے پیسہ آ ونجے اے عادت انہاں دے وچ بہت زیادہ ہوندی اے جڑا دولت دا نشہ نہ سی اے بڑا الو دا پٹھا اے اے غریب تے امیر تے بادشاہ بنا ڈیندے تخت بخت بنا ڈیندے پیسہ بڑی اوتری شے یقین کرو کہ میرا ایک دوست ہے وعدہ ہوندے کہ کراچی بندے دے پیسے پے ہون نا تے فون آ ونجے بے تیرا دو لاکھ یا پانچ لاکھ پی ہے بندہ اتھوں زمین تو دو فٹ اٹھی ویندے

اوہ گھباس سراغ آج توں بدھ نہ اے کھاون پیون دیاں ویڈیو اس طرح دی عیش و عشرت دیاں ویڈیو اے پوسٹ نہ کیتیاں کرو فیس بک تے ادے کہ بعض دفعہ تساں تاں کھاندے بیٹھے ہوندے وے تے کنہیں لوگاں بیچاراں کولو ٹکر کونی ہوندا۔ پیسے کونی ہوندے یعنی کئی کئی ڈیہاں دے بھوکے ہوندے یا تساں کو لباس دی نمائش کریندے وے تا پتہ نہیں کئی لوگ ایسے ہو سن جنہاں کو پاون دے کپڑے نہ ہو سن تے لہذا اسا کہ یار اس طرح دی نمائش نہ کیتی کر اے کہیں دی دل آزاری دا موجد بڑھ دی ہے میکو یہ گال بہت سمجھ آئی ہے میسم سواگ صاحب تا میں ہن ایندی اے تہیہ کیتے کہ سعادت اقبال صاحب، غلام عباس صاحب میرا بھرا کیہڑے شہر توں مخاطب ہوئے سئیں۔ فتح پور لیا بندہ نا چیز دا شہر ہے سئیں تے کوئی وی ہک نئیں سنگتی آ نکلے عنایت اللہ کانجݨ صاحب بسم اللہ اساں بکر دے واسی لوگ سجݨ سادے کاݨ تک کوئی اے روکائی کائنی نہ جھنکاں ساکوں ڈتیاں کر سوکھی سیٹ یار بلائی کائنی سر تساں بہوں تنگ لکھے پڑھا نی ویندا پیا لیکن تساں سانجھ کیتی اے اساں تہاڈے ممنون ہاں۔ دولت جائز طریقے نال کماونی چاہیدی اے۔ ضرورت دا ولہ ہے زر ضرورت دا ولہ ہے ویسے نہ ڈے میڈا پیغام سن میکو پیسے نہ ڈے میکو پیسے نہ ڈے غم خار سائیں دی ہک نظم ہے مطلب آکھن دا ہے کہ جناب کی تو اے وی انتہائی خطرناک قسم دی قسم ہے کہ غریب وی انسان ہوندن ایو پیسے ہی ہے

کہ بہوں زیادہ اولاد ہے اللہ دا ڈتا مال ہے تاں بڑا دھت تھی ویندن لوگ میڈی اتنی با ہیں تے میں یہ کر لے ساں تے میں وہ کر لے ساں نہیں یہ بھی کوئی کرن دی شے نہیں یہ بھی کوئی ایجا چنگا نشہ کوئی نہیں اندے کنے بعد ہک نشے دی قسم اے بکواسیات اے جیندے وچ شراب اے، جوا اے، چرس اے، افیم اے، ای ٹی سی ٻہوں سارے ٻئے چھوٹے موٹے نشے ہن۔ اے تاں صحت واسطے انتہائی مضر ہن۔ او تھوڑے اخلاق دے دشمن ہن نشے۔ اے تھوڑے یعنی اس دے دشمن ہن۔ تھوڑی صحت دے دشمن ہن۔ تیڈی عاقبت دے دشمن ہن۔ شراب کوئی پیندا ہے اوکوں نشہ ہے۔ تاں بیسیکلی شراب حرام ہے۔ ہر او نشہ آور چیز حرام ہے جیڑھی تہاڈی مجبوری بن ونجے۔ سعادت اقبال صاحب ماشاء اللہ جناب دا جواب سن کے دل کوں وڈی خوشی تھئی ہے۔

او حرام ہے تے اے نشے بیسیکلی حرام ہے او شراب پیندن اللہ پاک اتوں بہ کے لعنت کریندا بیٹھا ہوندے چرسی ہن فیمی ہن ایدی مختلف ات کیٹاگریاں ہن تاں اے وی کوئی کرن دی چیز نہیں ایں نال تہاڈی عاقبت وی خوار ہے تہاڈی دنیا وی خوار ہے تے لہذا انہاں نشہ کول وی تھوڑا جیا اجتناب کیتا ونجے۔

او سارا ڈینہہ اسلام آباس بھائی کاظم سواگ فلام پورلی وعلیکم سلام کاظم بھائی وسدے رسدے رہو جیو پیشالا اے ولا ساکو سدا کینی وے میرے خیال تھوڑا جنگل ہی ہن مک ستے تے ولا ساکو کین ویلے سڈو اساں اوں سجھے جیڑھا سنج تھی گئے جنگل اساں اتھائیں بہہ کرانگیں ہوں جنگل دے وین کروں ہاں تاں ساڈے کول تاں اوں کوئی سورس ہی کائنی کینی انجوائمنٹ کرن دا کتنا پیارا خوبصورت جنگل ہائی خیر علی اللہ اوکوں آباد کر ڈیتا نے جالیں کپ کیتیاں نے رونقاں مک گئین۔ ونڄ ٻہندے ہسے اتھائیں ایویں ڳالھ مہاڑ کریندے ہسے پیلوں چݨدے ہسے ساریاں چیزاں ہی ختم تھی ڳئین سعادت اقبال سئیں جزاک اللہ تاں زنا دا جڑا نشہ ہے اے انتہائی خطرناک قسم دا نشہ ہے خدا دا مہربانی کرو اگر کہیں دی زندگی دی وچ گندی علت ہے اے عادت اے نشہ اے تے اس توں ترک کر ڈتا ونجے تاں میں خطبات مولا علی علیہ السلام دے وچ پڑھدا پیا ویں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ اوں ویلے تک اوں بندے تک موت دا فرشتہ نہیں آندا جڑے ویلے تک جڑا کوئی کہیں دے نال کریندا رہ گئے اون دے اپنے گھر دے وچ او دیکھنا کنے تاں اے قرض کیوں چیندے وے؟ ایندا چکاوݨا ٻہوں مشکل اے، نفیس گجر صاحب وعلیکم السلام ساݙا ماݨ ودھائے وے، پروگرام اچ لنگھے وے، ملک وقاص تھئیم صاحب ہک مخلف دوست کے لیے دنیا چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے کبھی دوست نہ چھوڑو زبردست اے ماشاءاللہ اچھا دنیا دے وچ ہک اچھا نشہ وی ہئی جیڑھا کرنا ہر مسلمان تے واجب ہے او ہے کہ اللہ پاک دے فرامین تے عمل کرنا اللہ پاک دے دین نال عشق کرنا اسلام دا نشہ اپنے تے طاری کرنا نمازاں پڑھنا روزے رکھنا نیکی کرنا انہاں نشہ ہوندے لوگوں یقین کر گھنو اے حقیقی نشہ ہے اے تھوڑی دنیا بھی سدھار دیندے تھوڑی عاقبت بھی سدھار دیندے اے میں ایویں تھوکوں اج نشے میں دسین غلام کاظم مستاری متحری صاحب آدھے پین گریٹ سنگھ تا محبت خدا اللہ پاک دے دین نال محبت کرنا ایہ وی خاص قسم دا نشہ ہے لیکن ایہ اللہ پاک دی عطا ہے او کہندے تے کر ݙیوے ایہ وی بڑا زندگی واسطے ضروری ہے لازم و ملزوم ہے جیندے وچ تہاݙی ایہ دنیا وی سدھر ویسی تہاݙی عاقبت وی سدھر ویسی تاں ایہ ہئی میرا مختصر جیا پیغام اج دے ݙینہ واسطے کیا سننا پسند کریسو سئیں جیویں کیتی ہاوی ابتدا کھلدے کھلدیں تے آ ہنڑ کروں انتہا کھلدے کھلدیں جیویں کیتی ہاوی ابتدا کھلدے کھلدیں تے آ ہنڑ کروں انتہا کھلدے کھلدیں تے میں آکھے مرس داں منا کھلدے کھلدیں او کھل کھل کے بڈھ گئے ولا کھلدے کھلدیں او کھل کھل کے بڈھ گئے ولا کھلدے کھلدے اللہ پاک سلامت رکھے آپ سب کو طاہر سلطان صاحب میثم سواگ صاحب خضر عباس چوہدری صاحب محمد جمشید کھوکھر صاحب ماشاءاللہ غلام کاظم مطہری صاحب آدھے پین سئیں گریٹ سئیں تساں گریٹ سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے خوش و خورم رکھے اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے تاں کوئی وی فرمائش اے تساں ماء بولی دے حوالے نال ساڈے نال کر سگدے وے۔ کوئی کوسچن اے افضل کھرل صاحبہ دا پے سئیں حقیقی نشہ کام اے الائی کے شریعت کے میں سئیں اے دس چکیاں ملک افضل کھرل صاحب کے جیڑا اصلی نشہ اے او دین اسلام دے احکامات تے پورا اترن دا نہ اے تاں ایہو ہی اپنایا ونجے۔ میں سارے نشے دیاں قسماں ڈسیاں ہن اور انہاں دے نقصانات ڈسے ہن۔ میں ڈسیا ہے جوانی دا نشہ کیا ہے، دولت دا نشہ کیا ہے، حسن دا نشہ کیا ہے۔ دوستاں دے سامنے تے میں ہن بئے پاسے ویندا پیا ہمی پروگرام کوں اگتے پیا ٹریندا ہمی تیکوں تاں سن کے سکون لگدا ہے بشیر غم خار سائیں دا ایک قطعہ سی تیکوں تاں سن کے سکون لگدا ہے میکوں دسمبر وچ اون لگدا ہے تیکوں تاں سݨ کے سکون لڳدا اے توں جیڑھے مصرعے تے داد ݙیندا ایں میݙا اوں مصرعے تے خون لڳدا اے تاں میݙے ݙینہہ وی وانگوں راتیں دے ݙو چار ٹنڈاݨے مل گھنداں۔ میݙے ݙینہہ وی وانگوں راتیں دے ݙو چار ٹنڈاݨے مل گھنداں میݙا چوݙاں ایکڑ رقبہ ہے تاں وی سال دے داݨے مل گھنداں میں کپڑے مومن ٻالاں لیوں انگریزوں الاݨے مل گھنداں میݙے گھر وچ جے کوئی مریض تھیوے ونڄ سیب کوں ماݨے مل گھنداں تے غم خار سئیں انہاں دی ایہ وی چار لائناں ہن تے جیڑھے آپ کوں رولی ودے ہوندے ہن۔ جمشید ناشاد سئیں انہاں دا ایویں چھوٹا جیڈا کلام کیونکہ میکوں جمشید ناشاد سئیں ہونی بہوں ہی چنگے لگدے ہن۔ انہاں دی پوئٹری میکوں بہوں پسند ہے۔ جیڑھے آپ کوں رولی ودے ہوندے ہن اوہے کئی شئے گولی ودے ہوندے ہن۔ جیڑھے آپ کوں رولی ودے ہوندے ہن اوہے کئی شئے گولی ودے ہوندے ہن اللہ دے گھر اللہ تاں نئیں نظریا اتھاں تاں کوئی مولی ودے ہوندے ہن کیا کمال دی شاعری کریندن سئیں قصہ سنا رہے ہو سئیں طاہر سلطان صاحب میں پروگرام مکائی بیٹھا تاں انشاءاللہ جیڑھا نیکسٹ پروگرام ہوسی نا سیں اوندے وچ میں تہاکوں گجڑو والا قصہ سنڑائیساں جیڑھا ساڈی سرائیکی ماں بولی دا بہوں پرانا قصہ ہے میڈا آفس بھی باقاعدہ تیار تھی گئے جیندے تے وچ بہ کے میں تساں دوستاں دے نال مٹھیاں مٹھیاں کریساں گالیں تاں اگے میں ایویں بہہ کے طاہر سلطان صاحب اپنے بیڈ روم اچ تہاڈے نال پروگرام تے لائیو مخاطب تھینداں دوستاں دے نال بہہ کے قصے کہانیاں گپاں گالھیں ضرور کریسوں ڈھیر ساریاں کریسوں قصہ کوئی وی ہوندا ہے تاں او لمبا ہوندا ہے دانش رحمان سیال صاحب وعلیکم السلام سئیں وسدے رسدے رہو جیوو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے تاں مشک گھولی ونجے زلف کھولی ونجے اے جمشید ناصر سائیں دی کہ زلف کھولی ونجے مشک گھولی ونجے دید اے جی بھوا ساکو رولی ونجے بھلا سنو یار کہ زلف کھولی ونجے مشک گھولی ونجے دید ایجھی بوا ساکوں رولی ونجے اج تاں پنڑیں دی وی جیب پھولی ونجے تے امتے امتے ونجے جن تے دولی ونجے امتے اکا ای نہ ونج جن تے مولی ونجے قیصر عباس بھلوال صاحب وعلیکم السلام تحصیل منکیرہ مرشد میں ٹھیک ہاں تساں ٹھیک کیوے سردار اصغر خان سیواگ صاحب وعلیکم السلام وسدے رسدے رہو قمر سیواگ صاحب قمر الزمان وعلیکم السلام سر تساں ٹھیک ہو وسدے رسدے پے ہو تا تساں اپنی فرمائش ساکوں میسج کر سکدے وے کوئی سوال ہوئے تاں وی کر سکدے وے دانش ربا رحمان سیال صاحب جناب آپ کہاں سے ہو سائیں بندہ ناچیز دا گھر فتح پور ہے اے جتھاں عنایت ولایت دا لگدا ہے میلہ عنایت شاہ دربار دے نال ساڈا گھر اے تاں میلہ لگدا پیا اے ساری سنگت تھی ونجو تیار بارہاں فروری کنے میلہ تھیندا پے شروع اگے بیسیکلی میلہ مارچ اچ لگدا ہا اس دفعہ اٹھاوی فروری کو پہلا روزہ ہے تاں اس دفعہ میلہ ایڈوانس لگدا پے پہلے لگدا پے سی تقریبا کوئی وی پنجوی دیہاڑے پہلے لگدا پئے تاں ساری سنگت جیڑھا جیڑھا وی میلے دا شوقین اے عنایت شاہ دے میلے دیاں کر گھنو تیاریاں نذیر خان نذیر احمد خان آذربائیجان توں باکو توں سارے پروگرام کلیدے پئن اساں پردیس اچ رہوݨ آلے بھیراواں کوں ساراں کوں دل دیاں تہہ گہرائیاں نال آدھیاں خوش آمدید تاں پردیسی تے رہوݨ آلے دوستاں وس دی نظر میں چار لائناں پیا کرینداں کہ میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے نذیر احمد خان میں تہاݙا میسج پڑھ گھدے سئیں میں کیوں آکھاں سلمان عباس صاحب وعلیکم سلام تہاݙی حاضری لا اچا مرشد سائیں نوکریاں ݙیواں سلیمان عباس صاحب وسدے رسدے رہو ساکوں وی ساݙے آپݨے آفس بݨا ݙیو سئیں طاہر سلطان صاحب بسم اللہ نوکر سئیں جݙݨ حکم کریسو سلمان عباس صاحب اللہ پاک تہاکوں خوش و خرم رکھے تے میں کیوں آکھاں اݨچتا آئے کاں آݨ آکھئے میکوں سمجھ نئیں آئی میݙو منہ کر کے کاں ترائے واری مزمان آکھئے میکوں سمجھ نئیں آئی تے کاں رات ݙسی کاں ٹائم ݙسیا۔ میکران آکھئے میکوں سمجھ نی آئی۔ اوکوں سیفل آکھݨ اٹکدا ہا۔ کاں خان آکھئے میکوں سمجھ نی آئی۔ تاں پردیس اچ جیڑھے دوست میݙے راہندے پئن یا ٻیٹھن تاں کیا سݨݨا پسند کریسو؟ تساں فرمائش ضرور کیتی کرو کہ ساکوں خوشی تھیندی اے کہ جیڑھے ویلے وی کوئی بندہ اتنے دور توں بہہ کے اپنے وطن والاں دیاں بھنیاں ترٹیاں گالھیں سنڑدا بیٹھا ہوئے تاں تساں فرمائش کر سکدے وے سارے واسطے کہ پترے پسا کے بیر دے مخمور کلندری سائیں انہاں دی نظم پترے پسا کے بیر دے ریتڑ تے کن من لاونی کیا تس بجھیسی سانوݨی۔ ہاں وچ بلا دا حبس ہے اندر دی تس مسماوݨی کیا تس بجھیسی سانوݨی نینے چڑی ملہار وہ من مونجھ دی پک گاوݨی کیا تس بجھیسی سانوݨی۔ سلیمان عباس صاحبہ دا پئے نور شاہ کڈھݨ آسوں سئیں سئیں انشاءاللہ بشرط زندگی تساں میلے تے ساکوں سڈو ہا۔ تساں نور شاہ ضرور آؤں ہا لیکن اشو لال صاحب نے ایندی بنیاد رکھی ہئی تاں اج کل میکوں نہیں پتہ تے میرا خیال ہے ایکو اج کل ظفر ادم صاحب چلیندے پین اساں ممنون و مشکور ہیں ظفر ادم صاحب دا کہ او پروگرام وچ لنگ گئے ظفر ادم صاحب اگر تساں ساڈے نال لائیو گال کرنا چاہندے وے تساں ساکوں ڈسو اساں توکوں لائیو پروگرام دے وچ گھن گھندے ہیں تساں اگر اپنی کوئی سانجھ کرنا چاہندے وے یا پروگرام میں شمولیت کرنا چاہندے وے ساکوں تساں ریکویسٹ بھیجو اساں تہاڈی ایکسپٹ کریسوں تے تہاڈے نال اساں گال مہاڑ کریسوں تے قیصر عباس بھلوال آدھا پے ہائے ہائے مرشد کمال ہے سئیں ملک انصر اشرف چیئے کھوکھر صاحب ہمیشہ جیوو وسدے رہو جیوو پائیشالا

تاں ضرور فرمیسو فرمائشاں کیتیاں کرو سوال کیتے کرو تاکہ پروگرام دلچسپ تھی ونجے خلیق خان لنڈ ساکو یار جوانی رول ڈتے خوشحال آسے جڈاں بال آسے کمال دی گال کیتی سی سائیں عوامی گلوکاراں وی آکھے کہ کیڈا چنگا ہئی نکے بال ودے رہونگا ساری زندگی تیڈے نال ودے رہونگا بھائی بال تاں یار ہک ٻئی نظم ہئی اوندے وچ ہئی توں وی تاں جانڑدے جو دل نکا ٻال ہے تیڈا وی تاں نکے جیڈے ٻال نال جھیڑا ہے ہائے ہائے یار ملپی جیڑے ویلے ساکو یاد آندی ہے لائیو کیویں آ سکدے ہیں تھوڑے نال سلمان عباس صاحب تساں ساکوں ریکویسٹ بھیجو تساں میڈے فیس بک ون والے پیج تے ونجو تاں اوندے اتے وی اے پروگرام لائیو نشر تھیندا پئے اوندے وچ ایک آپشن ہے تلے ایویں بندے دا نشان بڑا کھڑا ہوسی ڈو بندیاں دا اوندے تے کلک کرے سو ساکوں انویٹیشن آوے سی اساں ایکسپٹ کرے سوں تساں موبائل کو ایویں روٹیٹ کرے سو تاں تساں ساڈے نال لائیو مخاطب ہوسو تساں یا تاں واٹس ایپ دا نمبر میکوں ڈے ڈیسو میں تہاڈے نال کنسلٹ کر گھنساں کئیں ویلے ڈینہہ کوں تاں نیکسٹ پروگرام دے اساں پروگرام بنا گھنا ہے تاں اساں انشاءاللہ باسوں تے ضرور گالھ مہاڑ کریسوں بھرا دے نال تاں کوئی فرمائش ہے کئیں سنگتی دی تاں کر گھنے پروگرام دا ویلا موک تے لگا کہ اساں اپنے پروگرام دے ٹائم کنے ترائے منٹ زیادہ پروگرام کر چکے ہیں تاں کوئی وی فرمائش ہے تہاڈی تاں تساں کر سکدے وے کوئی سرائیکی ماں بولی دے حوالے نال کوئی سوال ہووے کوئی ایسا لفظ ہووے جیندی سرائیکی دا پتہ نہ ہووے او تساں پچھ سکدے وے کوئی بجھارت ہے او گھد سکدے وے کوئی ٻیا ایسے چیز سلیمان عباس صاحب ان باکس کرینداں میں جناب کوں سائیں بسم اللہ وسدے رستے رہو شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے تاں قیصر عباس بروال سارے سر تے پگ ہے وڈکیاں دی ایندی بے توقیر نہیں تھی ایندی بے توقیری نہیں تھیندی جیکوں یار بنڑائے اوندے نوکر ہیں ٻیا

اپݨے اچے تھلے دی ہک چنڈ اچ کھڑ کے شہر دے کتے کٹھے کر کے ہݙیاں میں ورتیندا کھڑاں، کتیاں نوں ہݙیاں پیندا کھڑاں، ہر کتا ہک ہݙی کھاندا ہے، پوچھل مار کے میݙے پیریں اچ ڈھاندا ہے، کوکاں مار کے میݙے ناں دے گاوݨ گاندا ہے، اچھا گودا جیڑھے دا چھبا خالی تھیندا ہے اتے میکوں بھوکن لگدن اے میڈے کپڑے پاڑ کے میں توں بوٹیاں منگدن اج تعبیر ڈساون والے بڈھڑے بابے میڈی کن کوں تھپکی ڈے کے کھیل کے آکھے اے بچڑا کتے کتے ہوندن بچڑا کتے کتے ہوندن نسلاں جانن کولوں پہلے ہڈیاں نہ ورتایا کرو یاریاں سوچ کے لایا کرو سائیں مومن مولائی دی اے بہوں کمال نظم ہے۔ میکوں وی دلی طور تے بھاندی ہئی لیکن میکوں آندی نئی ہے۔ قیصر باز بلوال آندے پئے ہائے مرشد کمال ہے تیڈا کیویں دا ہا ساہ ودھ ویندن ذرا گلکڑی گھٹ کے ملیا کر۔ اے وی سئیں مومن مولائی دا ڈوڈا ہے سئیں تیڈا کیویں دا ساہ ودھ ویندن۔ ذرا ڳلکڑی گھٹ کے ملیا کر جیڑھا تیکوں خطرہ ہے ساݙا مسئلہ ای نئیں نا شرم کولوں رنگ ڈھلا کر کہیں ہور دے ہوش ہوا تھیسن انج ݙنداں چ ہوٹھ نا چھلا کر اگے موئے مکے ودیاں ہیں ہتھ ٻنداں ساݙے سامھݨے ڈھیر نا کھلا کر کمال دی شاعری کریندن سئیں مومن مولائی سئیں اللہ پاک انہاں کوں وسدا رسدا رکھے اساں تاں بیسیکلی انہاں کرے مذہبی شاعری سنڑی ودیا سے لیکن جیڑھے ویلے اساں انہاں دی ادبی شاعری سنڑی ہے تاں او وی کمال ہے اللہ باویں خوش و خرم رہو دوستو پروگرام دا ویلا نیڑے لگ گئے سلیم اختر صاحب آخر دے تے ایک سنیہ ہے او گھدی ونجو۔ او سنیہا اے ہے کہ پیار کرݨ دی شئے ہے، نفرت کرݨ دی چیز نئیں۔ چاہے او مذہبی منافرت اے، لسانی تعصب اے یا کوئی لالچی تعصب اے یا ایندے تے وی پورا پروگرام کریساں کہ نفرت دیاں کتنیاں قسماں ہن۔ تے ایں کیڑھی وجہ توں تھیندی ہے ایندیاں وجوہات کیا ہن لیکن خدا را نفرت نہ کیتی کرو نفرت کرن دی شے نہیں محبت کرن دی شے ہے محبت کرو محبت انبیاء دا ورثہ ہے خلق عظیم بڑھو کیوں کہ تساں خلق عظیم دے وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی ہو۔ بیہودہ گفتگو کنیں اجتناب کرو تے ایسی گالھ نہ کرو جیندے نال کہیں دی دل آزاری تھیوے تہاڈے واسطے نفرت پیدا تھیوے۔ محبت ایجھی جھاں تے بہو جتھوں تہاکوں اٹھیچݨ دا کوئی نہ آکھے۔ ایجھی جھا ایجھی گال کرو جو تھوک چپ کرن دا کوئی نہ آکھے رستے رستے رہو اپنے میزبان عباس سواگ کو دیو اجازت انشاءاللہ جیڑا میں پروگرام کرے سنا خمیس دی رات انشاءاللہ اون دے وچ میں تو کو گنجڑو والا قصہ سنوے سا سرائیکی ماں بولی دا منہ پرانا قصہ ہے تا فت کسی کو کرے سو انجائے تاں کوئی وی پروگرام دی بہتری واسطے مشورہ ہووے صلاح ہووے تاں تساں کر سکدے وے کوئی فرمائش ہووے کر سکدے وے کوئی ایسی یعنی چیز جن نال پروگرام بہتر تھی سکدا ہووے تاں ساکو ضرور صلاح ڈتی کرو اساں ہر بھرا دی گال کو اہمیت دیسوں تے ساڈے واسطے سارے بھراواں دے جڑے مشورے ہیں سی رکھیں تے ہیں اللہ بھاویں تساں وسدے رسدے رہو ساڈا ملک پاکستان وسدا رسدا رہے ساڈے پاکستان دی خیر ہوے دشمن دا وار خطا ہونے تے پاکستان دین دگنی رات چگنی ترقی کرے پاکستان زندہ باد